Çünki ata Watanyň ezenigini galdyrjak adam onuň odundan girip külünden çykýar. Diňe öweý gözler bilen garaýanlar oňa myjabat atýar. Gelşiksizrägem bolsa, özümiň öňräk ýazan Watan diýen çaklanjy goşgyma ýüzlenesim gelýär. Watana mert gerek. Merde-de Watan. Watan zarlar watan diýip öteni, Watan namarda-da gerek ekeni, Özi aman galdy, satyp watany. Eýsem Akmuhammet Welsaparyň hem-de onuň käbir hemişerileriniň jeň wagty amana gelip duşman dabanyny ýalan dönüklerden näme tapawudy bar? Bir-ä Watanyn terk edip, onuň garşysyna iş görýä. Beýlekisem onuň gününi çertip, nanyna ýata şärik bolup, oňa dönüklik edýär. Gelin giňişligini Akmuhammet Gölsaparyň we onuň käbir hemşerileriniň Azatlyk Radiosynda hem-de gaýry ýerlerde edýän çykyşlaryny ýalana çykarmaga mende esasy tutarlyk kän. Şu dara dirilikde olaryň ýekejesi hakynda durup geçmegi makul bildim. Olaryň tassyklamagyna görä, Türkmenistanda adam hukuklary kemsidilýämişin, haý-haý birneme ýerläp uçaweriň. Töhmetiňem, myjabatyňam çeni ýagşy. Eýsem, prezidentiň syýasaty netijesinde döredilen Bütindünýä türkmenleriň gumanitar birleşigi nämäniň hatyrasyna döredildi? Şu birleşige şu günki gün goňşy döwletlerimiziň-de, olardan alysdakalaryň-da gözi gidýär. Öz serhedinden aňyrdaky ildeşlerimiziň hak-hukugynyň aladasyny edýän döwlet, aladasyny edýän adam gel-gel indi bu gadymy topragyň goýnundaky perzentleriniň jydaryny, muňa iki-ýeke niýetini ýamana diken ynsana ynanar. Ýöne sähelçe üşügi bar adam bu myjabaty eşitmeýän diýip, Ýa gulagyny tutar, ýa-da toba diýip ýakasyny. Türkmenistan Ýazyjylar soýuzy Akmuhammet Welsaparyň alnyndan ak gün bolup dogýan zat. Ol entek edebiýatda özbaşdak ýazyjy hökmünde öz sözüni aýdyp bilmedik döwründe SSSR Ýazyjylar soýuzynyň agzalygyna göterildi. Özem eýýäm haçan ýüňi ýeten ýazyjylaryň gursagyndan itilip, şeýle edilipdi. Bir müň dokuz ýüz togsanjy ýylyň aýaklarynda Moskwadan gelen habarda SSSR edebiýat fondunyň iki ýyllyk stipendiýalaryň dördüsiniň berilýändigi aýdylýardy. Akmuhammet welsapara gezek gelende, ýüregi ýuka hem-de eli ýeňil prawleniýäniň şol wagtky ýolbaşçylarynyň tagallasy bilen, Oňa bir müň dokuz ýüz togsan birinji, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýyllar üçin şol stipendiýalaryň biri bellenildi. Akmuhammet Welsaparyň bolsa Türkmenistan döwletine onuň odundan girip külünden çykyp ýören adamlara garaýşy şol wagtam bellidi, häzirem belli. Stipendiýaly gürrüň şul ýerde dursun. Ynha gulak goýuň. Geçen ýylyň fewralynyň soňky iki gününde Türkmenistan ýazyjylarynyň, Onunjy gurultaýy geçdi. Gurultaýdaky majabatly çykyşyny hasaba almanyňda-da, ony ýazgarmaga, akyla çagyrmaga iki sany men diýen esas bardy. Birinjiden, prawleniýäniň täze sostawy, derňew komissiýasy, SSSR Ýazjylar soýuzynyň gurultaýyna delegatlar saýlanan wagty, Ol ses bermekden ir ortalaýyn boýun gaçyrdy. Şeýle batyrlygy başarýan Akmuhammet Welsapar ikinji bir batyrlygy-da etmelidi. Öz inkär edýän guramasyna hem-de edebiýat fondunyň stipendiýasyndan ýüz öwürmelidi. Elbetde, beýle batyrlyga onuň boýny ysmady. Ikinjiden, gurultaýyň yzysüre ol özüniň gaçybatalgasy bolan, Azatlyk radio stansiýasynda türkmen ýazyjylarynyň gurultaýyny köçege çykarýan pezzik çykyşyny etdi. Bu zatlar üçin ondan prawleniýede, galamdaş ýoldaşlarynyň öňünde berk hasabat soralmalydy. Ýöne prawleniýäniň ýolbaşçylary ony hökman golaýmaly zat hökmünde kabul etdiler. Ýüzüň üstünde burnuň bar diýilmedik Akmuhammet Gölsapar bolsa,